Schatzritter erzielt d'Geschicht vum Jeff, dee mat sengem Papp op engem Camping wunnt, matzen am Bësch. A seng Mamm ass siwe Joer méi fréi gestuerwen a si huet him am Fong, mengt ech awer op jidde Fall, en Hinweis mat op de Wee ginn, fir zu de Schatzritter, soen ech mol, zum Schatz vun der Melusina. An de Jeff gleeft am Fong dodrun, dass et souwuel d'Melusina gëtt wéi och de Schatz. An dann de Summer kommen dann seng bescht Frënn kommen op de Camping.

Am Film sinn ech d'Julia. Ech sinn dem Leo seng Zwillingsschwëster. Mir kommen aus der Stad an d'Julia huet am Ufank vum Film guer keng Loscht, well et ass e Camping, et ass net Hotel mat Schickimicki. Ech sinn de Leo, also ech spillen am Film de Leo an hien ass eigentlech ganz lockeren Typ an ass de beschte Kolleeg vum Jeff. An säi Markenzeechen, en huet ëmmer eng Kap un, oder bal ëmmer, bis en se dann eng Kéier verléiert. Mä en huet ëmmer eng Kap un an en huet ëmmer e loko Sproch op Lager. En ass eigentlech, kënnt méi aus der Stad, en ass méi dee Stadtyp an huet och ëmmer esou Kleeder un. Gees ni méi op d'Buerg, ee fir allemol! Wou féiert äre Wee iech hin, dir eedel Ritter? Wat mëss du dann hei? Ouni mech hutt dir keng Chance! De Killer, den ass de jéngsten vun de Schatzritter. En ass ëmmer an anere Rollen, dann erzielt e vu sengem Papp an dann geet en och ëmmer an déi Roll vun der grad vu sengem Papp erzielt. Ech sinn den Antoine an am Film spillen ech de Jeff. De Jeff ass ee vun den, also d'Haaptroll am Film an en ass och vum Typ hier ass e méi e rouegen, een dee fir sech soe mer, Fir sech selwer lieft, eigentlech souzesoen lieft a senger eegener Welt. Sidd der elo erféiert? Schatzritter, d'Kanner langweilt der nach? Spënns du? Mir komme mat. Hei d'Kanner an deem an deem Film. Ech hunn eben och versicht se sou erauszesichen, dass se am Fong schonn eppes géife matbréngen, wat wat d'Roll och huet. Sou dass et heiansdo net esou e wäite Wee war zwëschen hirer Perséinlechkeet an där Roll, déi se am Film spillen. Déi gëlle Steng, se sinn erëm do! Dann ass et sou wäit, mir kënnen erëm ufänken ze sichen. Leo! Leo! Leo! Jeff! Hei ass et sou gäil! Sou wéi bei Indiana Jones! Dir sidd d'Mamm vum Tun an wéi hutt Dir de Film lo fonnt? Ech hunn einfach immens fonnt. Ech hat wéi ech hu mer e bëssen erwaart dass et sou wär. Ech hu verschidde Saache jo gewosst wéi et wär, mee wann een dann d'Resultat herno gesäit, dat ass een einfach iwwerwältegt. War och flott dass lëtzebuergesch war, war mol eppes neies hunn ech fonnt, well doraus aus dem Land kënnt. War zimlech flott, Zemools mam Schatz an alles. Ech hunn et einfach super fonnt. Mir huet de Film gutt gefall, well et waren och vill spannend Momenter do an et waren awer och e puer langweileg Momenter do, mee et ass net schlëmm, well déi spannend Momenter, déi bréngen dach ëmmer alles zum Lafen. Ech hunn et ganz gutt fonnt. Deckt alles of wat een fir vun engem Kannerfilm erwaart. An also en huet mir och ganz gutt gefall, war ganz also richteg gutt, Schauspiller gutt, Kanner hunn immens gutt gespillt, et huet wierklech, et war war richteg Freed fir no ze alles ze kucken. Wat huet der am beschte gefall? Do wou dee Béisen een Elektroschock krut huet. Zum Schluss, jo, wéi se d'Geld fonnt hunn. Ech hunn nach net vill Lëtzebuerger, Lëtzebuerger Kannerfilmer gesinn, dofir ech fannen et flott, datt och elo mol an deem Beräich Saache gemaach ginn. D'Geschicht u sech, well einfach esou vill mat Lëtzebuerg ze dinn huet, mat Kultur eben, Melusina, Schatzritter a sou weider, gëtt alles dobäi. Pass op dech op! Keng Angscht, Dir staark Ritter! Kann een och normal schwätzen?